Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dragiy Türkmenistanci Biziň öňräk aýdyşymyz ýalak bi haram dag nesilleri milli pideriň kiçisi şol indi Käbä bilen Medinä zyýarata gitmekçi diýip aýdypdyk bir iki gün oýnadylar emma şol gidenem bolsa siz görensiňiz bu gitdi ol kiçi ol o tyňkyja ogly bar gapdalynda indi bular üçünji arkanam millete görkezýärler. Haramdag, men saňa ýüzlenýän. Siz harama, siziň haramlygyňyzy bütin dünýe bilýä. Hä, sen doňuz çopan sen. Milli pidr, sen doňuz çopan. Şo taýda oturan adamlar bilenakmy sen atlaň ýerine doňuz dykanyňy, näme olaň ýörite bölümleri ýokmy? Bilenaklarmy musulman mirine bolýan zatlaryny? Bulaň belet bulaň hemmesi bilýäler näme bolýany. Seň dabaraň dag aşýa. Bütin dünýe bilýä seň haram dagdyňy. Sen milli pidryň ulusydyňy bilýä millet. Dünýe bilýä. O seň haram syçag ogluň bar. Oda milli pidryň kiçisi. Onam bilýäler. Itde san bar sizde san ýok beýlede bir döwlet ýolbaşçysy garşylanarmy. Hä, hany seň protokol bölümiň? O näme üçin öňünden çykan düzüwli adamam ýoga? Sen seret hana Putin barana nähili garşylanýa? Hä? Tramp baranda nähili garşylandy? Onda biziň milletimiz, biziň näme, bi döwletimiz hiç ýerde sanam ýok ekendä? Şol size bolan sylag-hormat onnoň biziň hemmämize-de degişli bolýada. Sebäbi siz ýurduň adyny, abraýyny bara itiň gurguna dykdyňyz siz. Musulmanmy sen? Türmeleň musulmanlardan doly. Hä, adamlar gaçyp ýörler. Sen ýalyk otak ogluny, agtygyny aýlap ýören kyrk ýyllap Muammar Kaddafi boldy. Çagalaryny geçirdi. Nirde gutardy? Hä? Saddam Huseýn ýigrimi üçmi, ýigrimi dört ýyllap boldy ýurt başynda. Çagalaryny hemmesi zyýaratdan geçiren boldular. Hany olar? Ýemeniň patyşasy. Otuz üç ýyllap ýurt başynda durdy. Nirede şol? Sen bu wagt bar-a ýöne bir aşygyň alçy gopdy. Sen hemişe şeýle bolar öýdýäň. Bolmaz. Bolmaz. Hasap yzyňdan ýetip barýandyr seň. Düşnüklimi? Indi bi aýdylýan zatlaryň içinde men umumy halka-da ýüzlenjek bolýan. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň raýatlary. Ol otap gidip geldi diýip siz özüňiz syýylýan bolsaňyz, Hajy aga diýen bolup ýörmäň. Her kim gidip gel. Bu bir umra gidip gelen bi, umra zyýarat bi. Hajy diýlende ýende bir otuz-kyrk günden ýörite baryp, üç günläp bolýan zat eken. Menem adamlardan eşitsem soň düşündirýän size şu zatlary. Emma Haram daga aýtjak bolýan, sen dogry, sen milleti millete zor salyp diýen etdirersiň. Daş-töweregiňdäkileri aldarsyň, emma Allany aldamarsyňyz. Otap barýanam bolsaň, Allany aldamarsyňyz. Ahyry jogap bermeli borsuňyz. Gidip geldiň dämi? Indem aýyň on birine sen Rus Federasiýasyna gitmekçi. Sen şu Alla ynanşyň ýalakdyr. Şo tak sen ine şu wagt hakyky ynanýan bir topar bi musulmanlara türmä dykyşdyryp otyrsyňyz. Ýene-de otagam zyýarata gidýäňiz. Şu Rus Federasiýasy bilenem Siz baryp aňyrda bara hakykatdanam howwa şolar bilen bu dostluk howwa onam bir ynamly gatnaşyk düzedýän adamlar ýaly görünjek bolarňyz. Emma siz bara bir ýalan sözlän ýüzem ýalan sözlär. Size hiç zada siziň hudaýa ynanýanyňyza-da ynanyp bolmaz, siziň dostuňyza-da ynanyp bolmaz. Halkyň haky bar.